Salve salve salve família Cleus Maro Pum MC Pica dos Pica Antes de começar a vir família Escreve na canal, comenta, compartilha Deixa aquele like para subir a tensão no YouTube família Cima bu sabe, situação são um bocado complicado Entre Matagal, Ponchusco E hoje nós sem fala sobre um live Matagal com Seba E um de que protagonizam um momento fudido Niki Matagal Dja pa pas ku puntxustu se ba ka kria pas pamodi el é bai difende matagal, si ke fla. Nton, ma matagal kóre ba pa pas ku puntxustu. Mano, pas sénpri é bon, anbus ladu faze pas i da un sikuénsia pa un sénas midjór i faze ses tranba ki es sta interesadu ta faze, bu ta ntende. Má, pa fla-s un kuza, na nha opinion, rapás tudu é makaku. Tudu dja roba kunpanheru ba ta tende nen kuza É kela ki sta en kauza Será ki Pancus ki é más ladron ka sabe Será ki se bai é más ladron ka sabe Pamodi es tudu es ten podri di kunpanheru Até si nhos kre xponhe kuza di verdadi Nhos ponhe tudu podri kada un Papu retu é si Ba ta tende nen kuza Sen amiasa Nhos tudu nhos é un algen públiku Nton nhos fala kuza Papu retu Anos kela ki nu gosta Nu gosta kuzas asi memu Nu gosta kuza kenti Até si ka kuza kenti Nu ka kre kuza e si propi nu ta kre, nu kre odja senas ta pipoka manda sen agrason kuza sodavel n ta po kel video undi ki se ba ta fla ma matagal e omi mas katotu ma matagal e brabu sima u sabi matagal e sen filtro uniku omi ki ta da papu retu na internet ma nha opinion ka u rodis. Bu ka ta poi pas ku poi un txusku no Bo dja dizafiou nhos ma na boka dja ben publikamenti mi ka bu amigu Bu ta fai mizadi ku el Bu ta fazi kel un video ku el na man Mo mi kel la ku nka kurti no nha man Kel la pro mi si mi omi fla mi el ka nha amigu nka ta na na na na nen un shansi nha man Si el kre fai video ku mi nta fla fai video bo so pronunsia bo so mi nka ten nada ver ku isu man Bu atendeni i bo odja ma klaru ma kel la ka foi un pas. sinseru entri es. Es popa-s pa kalma animus di fans y pamorródius ki dja krê pula-b na bala, dja krê pula-b pur k'é pos pasa. Ba ta ntende kuzê? Nta bu kel vídiu ta pasa y nu sta ta tenta spô-m kel konkuzon kuzê ki sta ta pasa na kes meiu la. Fui. Má nu sai ma ramu oji en dia na u ki ta involve dinheru sénpri ta da prubléma, ô más sédu ô más tardi, ok? Fika atentu, dinheru sénpri. Ten problema na meiu. Bu ki ten dinheru ten problema na meiu. É tipu mudjer. Si bu ta fika bu ku pun txusku. Mi ku bo é ka amigu más. Mi ku bo é ka amigu más. Ma N ka sa ben kaba ku bo nau. N ka sa ben fala mal di bo pa N kaba ku nu bo. Abo é un katota. Pamó ku paga mi ku mé. Abo é un katota. Bu disepsiona-u. Abo é un lixu. Ka ten pas. Pas di mó ka bu mai.

Pamodi ku bo sta na gera. Ba pa puta ki pariu. Odjo na gera di merda. N ben toma konta pa bo. Ami n ta ben toma konta pa bo. N ka fla ma n ta pull up na el. Pamodi kel é bo. Kel é bo é. Omi mas katota ki ten é bo. Abo. Abo ali. Abo un katota. Ô moza mi n ben toma konta pa bo. Nô bu ka ten ki toma konta. Mi n sa mata pa un txusku. N sa mata-l. Obi-m, obi-m, obi-m, N sa mata-l, obi, N sa mata-l, obi, N sa mata-l Kualker algen ki nhos pega-l, nhos mata-l Mi ki manda, mi ki manda Abo bu ka ten vergónha di ómi Ka ta da-u vergónha, ma Ka ten pas, pas di mérda Ómi ta tenta kaba ku bo, ta pidi pas, ah? Pas di merda bu teni e oji ninguém ka sa ba staleru pa danu nos dinheru di volta ninguém ka sa bai pa danu nos dinheru di volta nu ka sa ta bai nu ka ska tem pas ka tem pas e mi ku bo e mi ku bo ka tem amizadi mas a ka tem amizadi mas a. Ta ten amizadi mas. Ta ten amizadi mas. Sô osso sô di yermos. Obi! Bu pô-m na guerra ku vadu. Bu fala mal di vadu. N fala Oja mi é mal ku vadu pamo é bo. Bu fala mal di sefu. Ami é mal di sefu pamo é bo. Pa un siki mai fetu. Sim! Pamo é un vadu nega ben kanta na Matagal na Merka. Sim! Kuzê ki N fla di Vadu? Bu fala mal di Vadu, bu fala mal di Sefu. N toma kónta pa bo. N ka sta toma kónta pa bo más. Ô ka bu mai. Ba fika ku djusu ei. Miu ka meste toma kónta pa mi. Miu ka meste toma. Ô ma me kanal ku pun txusku. Ómi ta tenta kaba ku bo, ta pidi-u pas. Ha! Ómi ta umilha-u Pamodi bu ka txoman? Pamodi bu ka txoman? Bu fla si, Pô djus ku krê sa ta ben nha kaza. Ah, Ô mos, ami bu boka prende bu ta mai. krê, ma duas Ah, minutu dja toka lata kuleku. si bu krê mos. Rapás, ô ki, ô ki mata galba da txada, nhos danha-l ku faka. Rapaz di txada, nhos basanha-l di faka, kualker nhos pô-l kuza na bibida. Obi, N sa kaba ku bo nau, N sa manda mata-u tanbe. N aviza-u.

Lixu di merda. Pa bo, ami n ka ta konta pa bo. Obi, mi bu ka toma konta pa mi. Bu ka ta konta pa mi? Mi algun algen mexe ku mi? Ami pa-l dos minutu, n ta pula. Nau, nau, nau, nau.
Abo bu ta txupa-l pila. Abo bu ta da-l mas forsa i bu ta tra-m forsa. Obrigadu. Na mó ki n ta tra-u forsa. Obrigadu!
Ki n ta fla-u. Obi, ami n ka sa. Obi, obi, n ta ruspeta Sónia, bu irma. Ji bu irma, Ruti bu irma, Fuka bu mai, N ka sta ta ben kansela-u, ma bu ta kansela bu kabésa bo sô. Ami dja N laba bu mô, faze kuzê ki bu krê, ma ta kal. Ami pa bu ka txoma-m, oi kuzê ki Magritu fla-u la. Minis, minis, oi, oi Rikardu ta fla-u ma bu fadja li, oi tudu algen ta fla-u ma bu fadja li, ta da-u frigonha. Ô mos, obi un kuza, mi N ka ta Ten oja garanta sen ninhen, N ka vigila.
kiri-m pas. Odja, odja, odja tudu públiku ta fla li. Odja, odja kuzê ki pesoas ta pensa, odja. Rodja abo é tolobasku. Ómi ten ki ten pustura. Abo é ratxa kadera. Abo é katota. Bo ka bu mai.
Ô mos, obi kel ki mi sta fla-u, mi Nau, ka ta gera ku ómi ki ta pidi-m bu ka pas. ten ki gera.
Perdoa, mas não esquece. Bu ka tem ki ba fazi vídeo ku el. E pa bu ta fazi vídeo, kolaborason pa bu dal más siguidor. Palerma. Ri? Ami n ka sta ri no. Ami ka bu txoma. Obi li.
Obi li. Minis.
Pa ningen ka ba staleru Pa ningen ka ba show di rods Mix appeal Pa ka bai Pa ka bai Pa ka bai Ó txutxu Ó txutxu Bu dexa txutxu Txutxu pa bo bu ka da pun txus ku ngarafada txutxu Txutxu bu staba la txutxu